Vawiin hi October ni sawmhnih panga zirtawp ni a ni a, CCM inkhawmpui palai Mizoram hmun hrang hrang atanga local te mission veng kohhran in a lo hmuh dan thlir ho ang aw.

Ri report na tur a nia. Tunah hian kan chhinchhiah theih chinah chuan paruk vel a ni tawh ang. A nih chu an tih hian a rawn thlen hun tur hriat a ni lo va, in lo hak tlak tlak mai dawn em nia? A ni deuh mai a, kan hruaitute hian keini counter number one leh two hi ih tleivar turin min ti deuh va, chu chu keini in kan lo dawng sawng zar zar mai ang. A ni tak chu. Tichuan a nih chuan, a lai hmun hi K-Trip-i dik nge duty chauh a. Keini hi khualchhawn leh tlangau ti hei helai miang hi kan nia. Kan committee hming pawh hi Mizo tawng vekin a theh ang ang kan dah a, khualchhawn leh tlangau kan nih te in chu. A ni ta chu. A nih chuan hei inpuahchahna hi tunah hi chuan peihfel thawkhat a ni tawh tih ila a ni em? A ni deuh tawh tawh a, tunah chuan engkim mihring lama inbuatsaih theihna ti mai te ang ang chu kan ti zo tawh a, a bakah chuanin Pathian.

Counter number three-ah hian engzah nge mikhual lo thleng tawh le? Aaa, mikhual lo thleng an la awm lo tunah chuan hei kan la nghak mek a, aaa LEK, BK leh EFCI lampang hi hetah hian a rawn thleng dawn a. A ni ta chuan ni chuan an lo thlen hun zan lai pawh a ni se i lo. Aw, hetiang kan lo awm tal tak a, an rawn thlen hun hunah khan kan lo dawngsawng dawn a ni.

A tir atangin hei tum thlengin a tawp chim pin tih mahni buaipui tur a ni. Kohhran hmeichhia helai hmun a awm te hi min han hmel teh tir lam a ni. A ni hi Pivi Lallianpuii a ni a, eihleh inah hianin kan convener a ni a, eihleh in committee ah hian Pi Lalrinpuii a dawt leh mi hi a ni a, kan chairman a ni a, a dawt leh mi khi Doctor Varpari kan vice chairman a ni. Tawngkam hnih khat nakin tuin inkhawpui lawm tur hi min han sawi fia sak ta che. Tunah hianin kan hriat vek ang khanin Council of Churches in Mizoram hi din tir tlat a ni a, chuvang chuanin a puimawih em em a, tuna kan inkhawmpui hi hlim leh lawm taka nuam ti taka kan thlen chuan inzawmkhawmna te pawh hi a tichak thiang tih kan ring a, chuvang chuanin Hei leh in te pawh hi kan ulawk ve em em a ni tih ka tawng sawi duh a ni. Kan kawngkham pawl eng zan nge hemi khawpuiah hian fel dik tur le. Pariat an rawn tel dawn. Battery pi hruai tur te helai dawhkan ah hian an lo thu leh thap mai a. Nge an buai hmel khawp mai a eng nge an tih ber kan zawt a nge hei padik helai hmun ah hian eng nge i in hna ber le. Helai ah hian palai entlin nan i kan be chhuak vek tawh a hma khan palai. Tlai eh hming hmuh loh palh ang chi te tin ah chawih na tur kan lo pek mai emaw an mahniin an lo in thlak thleng palai ten an mahni ah thu an lo in thlak thleng khatiang ang chi lo siam reng zung zung nan khan he lama counter ah lo ti fel mai a hun la deuh tur kha he lamah hian rawn tir phei se tichuan kan lo pe zung zung ang kan tia chu chu a nih ber mai helai. a ni ta chu chuti ni chuan sawi laia counter one two three four five thleng sawn sawng ho a sawi helai hmun tang hian in control deuh vek tih na an ni thei em aw ni deuh vek mai helai tan hian tih tur te kan in hrilh a tin ah chutiang chuan i pala en lo thlenga tih ang chi kha ti khan kan in hrilh a i tih tur kan in pe zel mai. Aw ani chuan i kohhran pawpa lai pawl hi lirthei. a lo thleng te mikual han buaipui leh khang velah khanin an ih duty mek niin kan hria chungte chu ih kawng in kawh hmuh helai hmun atang hian in kawh hmuh tho mai em ni ang. Aw kan in kawh hmuh a, hei walkie talkie kan hman lai hi pakhat kan pe ve a ti khan helaia thil thleng zawng zawng ang kha kan va hrilh ve a tin driver rawn hruai ang chi te tin motor helaia veng chhunga riah ngai ang chi te kha khang kha kan la Lo chhinchhia a pava lai lampang pawh kan hrilh ve zel a ni lirthei lampang pawk a. Aww ani chuan a lawmawm hle mai kan zawhna te min chhang kan lawm e. Ka lawm e. Hei helai hmunah hian engtir atanga in duty vawiini atang hian in tan nge nia nizan lamah te aw mikhual lo hmuah tak hi chu vawiin tukin zing ah chawhma dark sawm dark kual a chan ve dang. Chhuan chho ber tang hianin kan awm a, chuan mipui mikhual tak hi chu mikhual hi chu nimin lama rawn thleng te pawhin awm ve tawk tawk mai. Tichuan a nih chuan helai hmunah hian mikhual hi an lo thleng kip hma chu min lo nghak mai dawn tihna a ni. Aw kan lo hmuak char char dawn an rawn thleng tlai pawh ni se tia kan lo hmuak dawn. Harsanna ten tawh pala zan rei deuh a mawh khawvar lam pawh ni se helai hmunah. Kan awm reng a, mikhua lam an thlen chhung chu kan lo awm reng dawn a ni. Ai kha muan thlak hle mai a lo awm e. Kohhran pavalai pawl room lama lirthei leh venhimna lam buaipuitu te an lo hahchawl mek a, an duty dan kal hmang te kan han zawt a. Hei CCM palai lo kal palai lo kal te an motor helaia tual chhunga thleng tur te. An motor lo dah fel sak leh lo kawh hmuh hi kan hma ber tur a ni a, chu chu vawiin atanga palai lo kal te hi eh tunah hian kan lo ngai chang mek a, chu chu tunah hian an la rawn thleng meuh lo va, motor dahna tur hi sikulpui tual leh khutah kohhran, he bik in thar hmunah ngawi ber a pawn dah tur a ni a, tiang chuanin ruahmahna te pawh siam eh fel a ni tawh a ni. A ni tunah hian Ida sawm pahnih leh chawn ve a la ri lo va, ih cook counter thenkhatah pawh chuan mikual pahnih khat chu an thleng tlan eh tawh niin kan hria, tichuan motor lirthei lo thleng tur leh mikual palai lo thleng tur hrim hrimah hi, an rawn thlen hun tur dik tuk a awm lem si lo va, an rawn thlen hun hun ah khan he lai hmun ah in lo buaipui dawn tihna em nia? Lo buaipui dawn e ti hian Kohhran pava lai pawl committee member te hian vawiini ah hian chhuna duty tur leh zahna duty tur mi sawmhnih ve ve kan in ruat a, tichuan. Chhuna duty tur te kan ni a, zanah hian midang an duty ve leh dawn a, tiang chuanin a tul chen chen duty turin ruahmanna siam a ni. Tikhan thil chiang tak pakhat lo lang ta chu inkhawmpui lian zet mai hriat lawk loh han ti ila, thlahnih zet chauhin puahchahna hun nei chunga mission veng kohhranin felfai tak leh, Hneh taka an thleng thei hian fak awm tak zet a ni. Ṭan rual hi chakna a ni tih chu a tak takin a lang chiang hle. Inkhawmpui boruak leh a chheh vel chu video dangah kan thlir ho leh dawn nia.